U dan huwa shooter ħames minuti kuljum mit-tnejn sal-ħadd fejn intkom ħadd tkunu tafu x'qed jiġri madwar Malta u d-dinja u wkoll titgħu xi daħka jew tnejn. U jekk għandkom xi ħaġa li tista' Tgħinna biex indaħku biha jew nkunu nafu xi ħaġa ibgħatulna hawnhekk. Ħanajt lil Mel Gibson bi. X'qed tgħid? Għax taf li Mel Gibson ġeja u Malta ħajaħdem uh, The Great Siege of Malta ħajaħdem serje dwar l-assedju l-kbir. Hi, flima parti qed tarani. ta' ras maqtugħa. Għax La Valette jispara lejn it-Torok, l-irjus tal-iskjavi, se jekk nisparaw tiegħek, pup, jispiċċa mill-ewwel imma ssir iżżoqq togħhom kollha. Kiesaħ, kiesaħ. U fil-verità, kemm inħadmu films hawn Malta! Inħadmu, inħadmu, però jekk trid tara l-films Maltin. fuq it-TikTok u l-Instagram trid tmur. U aħna sinjuri se nibdew inwasslulkom l-iktar ħames videos li jkunu laqtuna f'din il-ġimgħa. U dawn huma l-aqwa ħames videos illi skontna bħalissa qegħdin jiġru fuq social media, fuq it-television. Fil-ħames post insibu dan il-video li ġej issa. Tafu, tafu kemm Malta xxukkjat ruħha u hekk għandu jkun għaliex kien hemm dik il-klikka li qabdu jagħtu uffiċjal tal-pulizija. Pero ma nzertawx lil dan l-uffiċjal. Issa da peress li jsemmi l-kelma cowboys. Xiġi? Western? Fir-raba post, jekk tmorru għand il-barbier u għodu attenti speċjalment jekk tieħdu l-qtajja. Tafu wkoll li kemm il-darba rajna kif taqbad tgħid dawn l-argumenti max-xufiera tal-linja, però mhux dejjem hekk hawn Malta. Araw dan il-video li ġej għaliex dan tal-linja qed jallegrah! Xorta importanti ma tellifx id-driver, pero għalmenu dan happy u kemm il-darba jgħidulna biex ma nserħux fuq sħabna. Fit-tieni post, ħa naraw x'jista' jiġrilek. U l-video li għażilna bħala numru wieħed ta' din il-ġimgħa huwa dan li ġej. Wara dak il-video ta' x'kas li tajda, Walt are you doing? Imma, sinjuri, jekk tiltaqgħu ma' xi ħaġa partikolari, xi video partikolari ibatunna. Fuq dan il WhatsApp number. U kemm jiġru affarijiet f'dan il-pajjiż. Jiġru, jiġru, jiġru kważi żejjed jiġru. Imma jiġru affarijiet tajbin ukoll. Eżempju ta' teleker smajta. Teleker, x'teleker? Nikol, Rajtni mort nagħmilha ta' teleker. Mhux teleker, teleker, min jaf kemmi u għal xejn. Jekk ikollok iktar minn 80 sena jasra b'xejn. Ta' 80 jien, jiena żagħżugħ għadni, anka ta' plakka għadni nsib il-kap tu arali. Anka jekk ikollok iktar minn 60 sena u eżempju tkun tbati bid-dimensja tista' tagħmilha. Jekk ikollok il-karta s-safra tad-dijabete Tista' tagħmilha, u anke r-karta r-roża, u kollha jistgħu jagħmluha b'xejn, jaħasra. Roża fraw roża, mela aħna xi referis. Ma rridx, fent? Ma rridx! Għasandu, jaħasra, ħasra qabel, kun tista' tagħmilha ma' kumpanija tat-telefon waħda, illum taħdem ma' min trid. Ara ħammur nixtri iktar jien. Billesta wkoll. Kemm inqabbada! U dak kien Shooter tal-lum. Infakrukom illi s-Sibt u l-Ħadd xorta ħankunu hawnhekk. Is-Sibt ikollna mistieden speċjali u l-Ħadd Ikun programm ta' każa differenti imma speċjali wkoll. Arawna, tinsewniex. U naħseb biex xira li nerġgħu nagħlqu bil-video li għażilna il-number one ta' din il-ġimgħa. Eħa nerġgħu narawh, narawkom għada. U jekk taqgħu xogħol ma twilx.